اے او ویلے نی بھلدے جنہاں تھگڑیاں پت کے کاناں تے بھا لیندے ہاسے کھکھریں کوں جنہاں پہلی واری وستی وچ با ساراں نان وگایا ہا اوں ساڈا مال درایا ہا جنہاں ٹوکرے لا کے ویڑھے وچ کئی چلکدیاں چڑیاں نپ نپ کے کوئی خاص نشانی لا ڈیون پوچھ پٹ کے انت اڈا ڈیون اور ہائے ہائے او ویلے نی بھل دے او چیک چہاڑا چولہے تے پہلی روٹی میں کھاساں آئی گال تے رولے ہوندے ہن جڑا سکھنے چولے ہوندے ہن جڑا ہین خزانے پلوں وچ او لک چھپ لک چھپ کھیدے ہوئے کدی لکنا نال کلوٹی دے کدی تاک دے او ڈھر لک وجنا ساہ سک وجنا جڑا پو دیاں لسیاں کھمڑی وچ کوئی پینگ فلک تئیں آوے ہا ساڈی تاڑی پینگ تئیں ویندی ہئی او رات دی ماء دے ݙر کولوں سر شام توں پہلے سم ونڄݨا اور ہائے ہائے او ویلے نی بھلدے او ویلے کیویں بھل سڳدن جݙاں آکھیا ہا استاد ساکوں چلو تختیاں چاؤ املا لکھݨا ہے میݙی مس کونہی میں رناں ہم میݙی ہنج کوں پونج کے تیں ساں ول ݙو پݨیاں میکوں ݙتیاں ہن تیݙے ݙو پݨیاں میں حالیں تئیں مخمور قلندری ݙیوݨیاں ہن اور ہک نظم ہے میلہ۔ اے کوئی میلہ ہے سائیں شاہی سادی نگری ہے میرے مرشد پاک دا میلہ ہے سائیں کیول رام دا میلہ ہے کوئی کافر کوٹ دا میلہ ہے کوئی میلہ ہے اسا من دی تریہ وسماون لیوں آئے ہاسے سائیں دے درشن تے سارے درشن تھے اکھ تریہ وسمئی روح تازی تھئی کوئی میلہ ہے کوئی چیت رے پھلیں چتری ہوئی کوئی فجر سنوری ستری ہوئی کوئی انگل ناپ کے بابے دی اے پہلی واری میلے وچ کوئی چیت رے پھلیں چتری ہوئی کوئی فجر سنوری ستری ہوئی کوئی انگل ناپ کے بابے دی اے پہلی واری میلے وچ ہر شے دو تور تور رین دے دے جویں پہلی وار جہان تے ہے ہر شے دو تور تور رین دے دے جویں پہلی وار جہان تے ہے جویں اکھ وچ درشن پھپھڑا ہے کوئی میلہ ہے کوئی دھوتی ساٹ کے مونڈے تے ایویں ٹردا ویندا ہے میلے وچ جویں کل کائنات خریدی ہی کوئی ہانگرے دین دی ٹولی ہے جڑے لازا جیون ہے ہو سن ہی رنگ دے جوڑے پئی ویندے نے میلے کو رنگ لئی ویندے کوئی میلہ ہے کوئی بٹن کھول کے باہ مارے کوئی باہ تے دل بڑویندا پے کہ نہ لکھوایا مندری تے کوئی کاٹی والے گھوڑے تے کینال اکوائے مندری تے کوئی کاٹھی والے گھوڑے تے ہک چکری دے وچ گھمدا پے کوئی اچھی گول چنجیکل تے بھوئیں توں اسمان تیں بھوندا پے کوئی میلہ ہے کوئی شام کو گھر دو ویندے ہوئے او اپنے خالی کھیسے گھو ٹٹلیندا ویندے مونجا ہے کوئی شام کو گھر دو ویندے ہوئے او اپنے خالی کھیسے کو ٹٹلیندا ویندے مونجا ہے اجاں سیکے میلہ دیکھن دی اجاں چھیکے میلہ دیکھن دی کوئی میلہ ہے کہیں پاسوں لاؤڈ سپیکر تے کہیں ڈھاڈی دے نعرے ہن اللہ ہر شے آپ بݨا سڳدا ہے اللہ ہر شے آپ پنڄا سڳدا ہے اے ݙو دھڑ والا ٻچہ ہے عورت ہے ہک مورت ہے جا کوں شیرݨی دا دھڑ دان تھی ہے مہربانی سائیں اللہ ہر شے آپ پنجا سکتا ہے اللہ ہر شے آپ بنا سکتا ہے ڈو دھڑ والا بچہ ہے اے عورت ہے ایک مورت ہے یا کو شیرنی دا دھڑ دان تھی ہے بکری ہے این بکری تے رب سوہݨے آپݨا ناں لکھوے اور کوئی میلہ ہے کوئی میلہ ہے کوئی جوکر ہے کہ سرکس دا جا کو اپنا چہرہ نہیں لبدا کوئی جوکر ہے کہ سرکس دا جا کو اپنا چہرہ نہیں لبدا کوئی شیر ہے جہاں دے چہرے تے ہی خوف آدم زادے دا ہی پنجرے جتلے جنگل وچ کئی کرتب کر کے جیندا پے کوئی جوکر ہے کیا سرکس دا جا کو اپنا چہرہ نہیں لبدا کوئی شیر ہے جہاں دے چہرے تے ہک خوف ہے آدم زادے دا ہک پنجرے جتلے جنگل وچ کئی کرتب کر کے جیندا پہ کوئی میلہ ہے کوئی کھو ہے جیرا موت دا کھو کوئی کھوہ ہے جیرا موت دا کھوہ جتا جیون کھیڈ ہے کھیڈ دے وچ دا لاونی پوندی ہے زندگی وی ہک چنتا کوئی شے مکن دا جیرا کھوہ دے وچ کھڈ ویندا پے ہک چنتا کوئی شے مکن دا جیرا کھوہ دے وچ کھڈ ویندا پے کوئی جٹ ہے کھوہ دے گل تے ہے جاندے منج منجلی گل ڈھولن ہے ہک ہاتھ وچ سیر جلیبیاں دا ہک ہاتھ وچ بلدا سگریٹ ہے کوئی جٹ ہے کھوہ دے ڳل تے ہے جاں دے منجھ منجھلی ڳل ڈھولݨ ہے، ہک ہتھ وچ سیر جلیبیاں دا، ہک ہتھ وچ ٻلدا سگریٹ ہے جیرھا قید دے نویں فوٹو دا، جیرھا قید دے نویں فوٹو دا انہاں کھوہ دے نچدے پریاں تے من سلوا دان کریندا پئے۔ کوئی میلہ ہے، کوئی پپل کیول رام والا جاں دے پتراں دے وچ ݙر ردھ ہے، دربار دی سامݨی کندھلی تے کوئی ݙیوے کھیر دے ݙیوے ہی نر چیتر دی چھیکڑی فجر کوں کہیں چٹے نانگ دے آدر وچ دربار دے در دا ٹل چپ ہے اے اتھاؤں دی تقریب ہے کوئی پپل کیول رام والا جاں دے پتراں دے وچ ڈر ردھ ہے دربار دی سامنی کندلی تے کوئی ݙیوے کھیر دے ݙیوے ہن ہر چیتر دی چھیکڑی فجر کوں کہیں چٹے نانگ دے آدر وچ دربار دے در دا ٹل چپ ہے ساہ ساہ چپ ہے پل پل چپ ہے جے ٻولے تاں ہک بھجن ڳاوݨ والا ٻس ہک جاتر جگہیں دی ماہی دے گل جھگوں ہن گل لالا ہن کوئی میلا ہے کوئی کافر کوٹ ہے روح دی چوٹی تے اون روح توں روحاں راجاں دیاں اون روح توں روحاں رانیاں دیاں کدی کاگا کوئی کدی چڑیاں تے کدی کال کڑیچیاں بن بن کے میلا دیکھن آندیاں ہن کوئی میلا ہے میرے مرشد دے دربار اتے کوئی چادر چاڑن والیاں دی ہک ٹولی ہے وچ دولی ہے جیرھے مرشد دے دربار اتے ہر سال دی چادر چاڑھ کرئیں بے انت مراداں پا ویندن جیرھے من دی تریہہ وسما ویندن کوئی میلہ ہے اتھاں ہر کوئی جیون آندا ہے اتھاں ہر کوئی جیونا چاہندا ہے کوئی جیون ہے جیرھا چار چدھاروں وچھا پے کوئی دہشت گرد دے کن دے وچ ہک واری ونج کے آکھے آ ساڈے رلے میلہ آ ڈیکھے